Hollywood camera man hi mi tam tak chuan ni an chak a, ni pawh a chakawm reng bawk a, a chhan chu miten an ngaisang em em thin a ni. Amaherawh chu mi zawng zawng a chakna zawng tan he hna hi a thawh theih lo va, mi tlem te mi vannei bik nih a ngai a, tin a thiam fal bik nih te pawh a ngai awm e. Chung mi van nei tlem teh te zingah chuan Bob Samuela hi a tel ve a ni. Bob Samuela hi September ni sawmhnih, sangha zakua sawmli pariat khan Craven County, usa ah a piang a. Santa Ana, California a sei lian thung a ni. A nupanlai atangin photography lamah a tui em em a, camera pawh a lawm hle. Santa Ana High School atanga a zirchhuah hnuah a tuina ber photography lam chu zirchhunzawm tumin hma a la ta a, amah a tuin a thiam bawk a. A zirpuite zingah phei chuan Bawpa kut chhuak hi a danglam thin hle a ni. A zirchhuah meuh chuan camera man tam takina an nih chak em em. Hollywood camera man pawh a ni phat a hial a ni. Bawpa kut chhuak hi Hollywood movie lar tak takah hmuh tur a awm nual a ni. A tuina ber a ei zawng a ni ta bawk a, Bopa nun pawh a hlim a. Nikhata an hnathawh hun chhung chu rei viau thin mahse ning hmel a pu ngai lo. A hna chu nuam a tiin a thawk rim em em a, heti taka a thawh rim avang hian sum leh paiah pawh a into delh ta viau mai. Hollywood camera man a ni bawk a, Hollywood star lar tak tak te nen pawh an inhmelhriat tha em em a, thian tha tak tak pawh Bopa hian a nei nual a ni. A nun hman lai mek hi mi tam tak tan chuan a awm a tling pha a. Eizawnna lamah hlawhtlingin sum leh paiah harchan a nei lo mah se, Bawpa thinlungah hmun ruak a awm reng thung a. Kum sawmthum pakhat mi ni tawh mah se ngaihzawng a la nei lo a, nupui phei chu a tan van a rah ang a la ni. Bawpa hian kum riat mi a nih lai attain hmeichhe pakhat duh deuh mai a nei a. Kum sawmthum pakhat mi a nih thlengin he hmeichhe pakhat hi a theihnghilh thei lo a, a thinlungah a la cham reng a ni. Kum riat mi a nih lai atanga Bawpa thinlung hneh em em tu chu tu dang ni lovin an thenawm a awm thin. Mary Ellen Garnick a nia. Anni pahnih hi inthenawm an ni bawk a, an naupan lai pawh hian an inkawm nasa ve thin hle a. School inangah an lu chho char char a, high school thlengin school inangah an lu chho dun nghe nghe a ni. Bawpa hian Mary hi a duh em em a, mahse engmah a sawi ngam si lo. Middle school an kai chho a. Engmah la sawi ngam ta chuang lo. Middle school an zo a, tleirawn an lo ni chho ve ta. High school an rawp dun leh a, hetah pawh hian Bob-a chuan Mary hnenah engmah a la hrilh ngam ta chuang lo. Zan a mut hmunah te hian Bob-a chuan, Naktuk chu ka zah theih lohna zawng zawng sawm khawmin ka duh zia ka hrilh tawh ngei ngei ang, tiin thutlukna vawi tam tak a siam thin a. A tuk khua lo vara Mary hmel a hmu a, Zan lama pat taka a ngaihtuah thin chu sawi lo bawkin ni a vui leh thin a ni. A ni telin Bob-a hian Mary chu a duh tulh tulh a, hetih rual chiah hian a ni telin a duh thu a hrilh ngam lo tulh tulh thung. Chuti reng renga hun a hman chhoh mek lai chuan High School pawh an lo zo ve dawn ta reng mai. Bob-a tan chet lakna hun tlem teh chauh a awm ta. Khawnge mipa ka ni alawm, ka duhzia hi high school kan zawh hma ngei hian ka hrilh ngam tur a ni, tiin a inseh ruh sauh sauh a. Tute emaw ang deuhin enge maw kan hrilh ngam lo ang le, min lo duh lo pawh ni se, tlem zah leh ngaiawh a ni mai a, tiin hrilh a tum ta a. Mahse, Mary hmel an hmuh chiah hi chuan a tum aiin saruh bawk a lo ruh leh zawk nge nge thin a ni. Hun a liam zel si a, an high school zawh ni thlengin Bopa chuan Mary a duhzia a hrilh ngam ta lo. High school an zawh meuh chuan zirna hmun khata zir dun reng thei an ni ta lo a, kawng hran ve ve an zawh a lo ngai ta a. Mary pawh khawdangah zirna chhunzawm turin a liam ta a, Bopa pawh a tuina ber zir turin a mutbu a tel a, a liam zui ve ta a ni. Kum sawm panga a liam leh meuh chuan thil a lo danglam nasa ta hle mai. Bopa leh Mary te pawh California an let leh ve ve tawh a. Bopa chu kan sawi tak ang khan Hollywood cameraman thiam leh zah kai ber te zinga pakhat a lo ni der tawh a. Hetih lai hian Mary chu nuthlawi fa pakhat nei a ni thung tawh a. Nun bul ṭan ṭha leh turin California hian a rawn let thung a ni. Bopa hian Mary chu California a rawn let leh tawh tih a hria a. Kawp lai a nei lo tih a hriat phei chuan a lawm hle a, kum riat mi a nih lai atanga a lo duh tawh a ni bawk a, a chenna hmun pawh a zawng chhuak hma ngei mai. Kum sawm panga lai a liam tawh bawk a, Bob-a pawh a lo huaisen ta hle mai. Mary chu chhuah a tum tawh lo, a duh thu a hrilh ngam ve ta a ni. Bob-a leh Mary chu an inzui ta chawt a, naupan lai atanga inhria lo inkawm fo tawh thin, school khat a lut thin an ni bawk a, sawi tur an ngah dunin an hlim dun thin hle a ni. Chutia Hollywood camera man lar tak nena a inzui ta chu Mary pawh a hlim a, nuam sa taka khawsa zui turin a inngai a. Hemi piah lamah hian a nuam tih ber mai, party luih luih hun te pawh a ngah dawn hle in a inhre bawk a. Hei bakah hian Hollywood star lar tak tak te hmelhriat thuai a inbeisaina chuan a tihlim ru veng veng a ni. Hun engemaw chen an inzui hnu chuan Bopa hian Mary chu a nupui ni turin a sawm ta a. Mary pawn Bopa sawmna hi pawmin hlim takin an innei zui ta a ni. Kan sawi tak ang khan Mary hian High School a zawh khan thiamna sang zawk beiseiin an khua a chhuahsan a nih kha. An khua a chhuahsan hnu lawk khan Mary hi a rai zui ta a, fanu a nei a ni. Bopa neih hnu pawh hian a tleirawl fa, a fanu Nicole-i chu a chawm tel ve a. Chutian in neih tak ah chuan Bopa pawhin Mary-zia chu a hre chiang chho tulh tulh a. Tlereuh alawm zia te pawh a hai ta lo. Mary hian tlereuh alawm em em a, ama erawh chu a na zawng erawh a lawm lem lo. A man to chi ngat a ni, a lawm ni. Kawng sira an lo zawrh te phei chu a mit sir pawhin a melh peih lo a, a man to chi lo chu a inbel duh lo reng reng a ni. Heti chung hian Bob-a chuan a hmangaih em avangin Mary lawmna tur a nih phawt chuan tiin a duhzawng apiang chu a man to pawh nise a leisak ta zel mai a ni. Bob-a leh Mary hi an inhre chiang chho tulh tulh a, an zia te, an duhzawng te an inhriat chian chhoh tak tulh tulh hnuah chuan an hlimna chuan zawi zawiin a kiansan hret hret a ni. Bob-a lah a hna avangin rei tak tak a zin chhuah a lo ngai a. A nupui leh fanu in in an lo nghak thung a, a zin bo rei thin em avangin an khaw har loh nan tiin Bob-a hian a zin bo hlana an lo intihhlimna tur restaurant-te a siam sak lawp lawp a. Mahse, Mary rilru nen chuan a inpersan hle mai. Hollywood camera man lar a nei avang hian Mary chuan nuam sa takin an khaw sa ang a, an duah piang an leiin an ei ang a, mi lar leh changkang ber berte nen inkawmin an party ho thin turin a lo insuang tawh a, Mahse, a suangtuahna leh tuna awm dan chu a inperchan ta hle a ni. A pasal chuan a hun awl hnawh kha nan tiin restaurant enkawl tur a lei sak si a. Mary rilru leh a suangtuahna nen chuan lei leh van ang a ni. Bopa chuan a restaurant lei chu a nupui kutah dahin sum tlem a zawng tal lo la lut tur a beiseiin a kalsan ta a. Amaherawhchu a zin bohlan hian Mary chuan an dawr atanga an sum lak luh ve chhunte pawh Tlereuh lei nan leh a chak zawng ti nan a lo hmang zo zel chu a lo ni a, hei hi Bawpa pawhin a hnuah a hrechhuak ta nge nge a, an nupa inhauhna thlentu a ni ta a ni. Mary chuan, Tomato leh alu vel ni tin tur hian ka nei reng reng lo che. Hetiang hna thawk tur hian ka insuang tuah ngai lo. Hetiang hna thawh hi ka inhmeh hlawl lo, tiin Bawpa a hrilh a. Kum ruk lai an inneih hnu chuan innei zui reng thei an ni ta lo a, Mary chuan Bawpa chu a chhuahsan ta nge nge a. A thlawi hnihna bul ṭan turin a fanu nen chuan in an luah dun ve leh ta a ni. Nuthlawi thar lam Mary chu a fanu nen chauh an awm leh ta bawk a, nuam a tih ber party-na hmuna kal chu a chhunzawm leh ta nghal chat mai. A fanu pawh kum sawm paruk mi a ni ve tawh a, party-na hmunah hian Mary chuan a hruai tel ve zel a, an nufa hian nuam an ti dun ṭhin hle a ni. Party-na hmunah erawh Mary chuan a fanu chu fanu enin a en hran lo a, a fanu hnenah pawh nu en a en lo turin a duh a, Thian inkawm ngeih tak angin party na hmunah chuan an nufa hian an khawsa dun thin a ni. Nufa che lo tak an ni bawk a, party na hmunah pawh bawr tu an ngah thin viau mai. Hei tak hi Mary chuan nuam a tih chi tak a lo ni a, a pasal hlui bawpa chu a hre chang tawh mang lo a ni. An nufa hian khua a thim dek dek tawh chuan mawng a hawlh ang mai hian an phi cheng a. An rilruah zan lama party hut hut bak a leng meuh lo a ni. Los Angeles-a night club lar zualah chuan Mary-te nufa hi hrelo an awm lo hial awm e. Chutia zantin night club-a party ta ziah chu Mary pawhin ngainat zawng a tawng thar ve leh ta a. A hming chu Dean Grover a ni. Ani hi music promoter a ni a, LA khawpuia night club hrang hranga an music play turte buaipuitu berte zinga pakhat a ni. Night club lama mikhual lo tak, Sum nghah bawk si, a tawng chu Mary pawh a hlim ngei mai. A duang takin a party chhunzawm thei dawn tih a hre tlat a ni. Chutia Mary chuan kawppui thar a neih takah chuan Bawpa pawhin Mary chu a hnena let turin a beisei ta bik lo a. Kum hnih an awm than hnu chuan an inneihna chu official taka tih tawp zai a rel ve ta a ni. Kan sawi tawng khan Bawpa leh Mary te hi naupan lai atanga inkawm an nih vangin kum hnih chhung an awm hran lai pawh khan an inhmu fo a, an inkawm fo a. Nupa dang inthen anga ui leh kel ang chu an ni em lo a ni. Mary pawhin Bawpa in chahbi pakhat a la kawl reng a, a duh hun hunah Bawpa inah hian a lut thei reng tho a ni. December, Sangha Zakua sawmriat pariat a lo her chhuak a, Mary chuan Bawpa biak tumin phone a han dial a, mahse chhangtu a nei ta lo. Hemi ni hian vawi tam tak a call a, chhangtu a nei chuang lo. Ngaihthat lohna pawh nei lovin a hna ah a buai anih dawn hi tiin Mary chuan a kawl chhunzawm duh ta bik lo a, a tu ka lo thleng a, Mary chuan Bob-a a kawl leh a, vawi tam a kawl hnuah pawh hemi ni hian Bob-a chuan a chhang ta chuang lo a, Mary pawh a ngaih a tha thei ta ngang lo a ni. A fanu Nicole-i nen Bob-a inah chuan an va kal ta nge nge a, Bob-a inah an va luh chuan an beisei loh lut tukin Bob-a thi an va hmu ta a ni. Bob-a ruang hi hmuh a hreawm nge mai, silaiin a lu ah kah a nia, a hmel hmuh tlak a awm meuh lo a ni. Bawpa chu ama thisen chuan a lo bual hneh hle a, hetiang thil hmuh hreawm lutuk leh an beisei loh lutuk thil Mary te nufain an va hmu thut hi an hrilh haiin an chi ai nasa hle mai a. Aw khur dar dar chungin Mary chuan Police a phone ta a, an thil hmuh chu a hriat ang ang Police te hrilhin a rang thei ang ber a, Bawpa in a lo kal turin a ngen zui bawk a, Police te pawh rei lo te ah Bob a in chu an rawn thleng ve ta a, Bob a ruang chu uluk takin an han zir chiang vel a, thil then dan tura an rin te pawh uluk takin an ziak zui bawk a. Bob a hian kawr a ha lo a, towel chauh a ven bawk avangin tha a nih hma chiah hian Bob a chu a in bual fai a, thawm a hriat avangin bathroom a train a lo chhuak a, A inrin hmain a thattu hian Bawpa luahna takin a chhu a, chhuata tluk hnuah a lu ah silaiin a kap zui ta a ni tih chu Police-te thluhlukna siam chu a ni ta phawt a ni. Tin, Bawpa thihna hi darkar sawmli pariat lai a ni tawh tih pawh a taksa awm dan atangin an hre thei ta bawk a ni. Mi fel tak Bawpa thah a ni ta ngawt mai chu a chhan hriat thiam a har hle mai. Police-te rilru pawh a ti buai a, a chhan ni thei a an rin hrang hrangte chu an han ngaihtuah chho tan ta a. A tir berah chuan Bawpa hi rawk tumin rukru a lut ang a. Bawpa nen hian tum loh deuhin an intawk thut ang a. Chuvang chuan rukru hian tum loh deuhin Bawpa hi a that ta a niang tih chu an rin dan a ni a. Mahse hei hi an han chhui zau deuh a. Bawpa in tukverh leh kawngka te chu kar chhiat emaw, tharuma hawn luihna hnu hma an hmu lo a. Hei bakah hian Bawpa thil pawimawh zawng zawng te chu kim takin a lo la awm bawk a. Bawpa thil hlu neih te pawh bo a awm loh avangin, He an rin dan hi chu Bawpa thihchhan ni theiin an hre ta lo a ni. A pahnihna chuan Bawpa hian hmelma a nei em? A hnathawh lai bakah hian a nunna atan a hlawm thei thilah inhnamhnawihna a nei em? tih te chu Police chuan an han chhui zui zel a. Hetih lai hian Mary bial pa Dean-a chuan Bawpa hian a hnathawh lai piah lama a ruk a tih thin a nei a, chu chu Hollywood movie an siamna bang The Ends an tih film negative hman loh a bang tlem la awm thin te chu a la khawm a. Hei hi Puitling Movie siam thintu te hnenah a hralh ve leh thin a. Hetianga a sumdawnna lamah hian inhmuh thiam lohna an nei anga Bob-a hian a tuar ta a ni ang tiin a lo sawi ve a. Mahse he thil pawh hi finfiahna tha tak a awm lo avangin Police-te chuan Bob-a thih chhanah an pawm thei ta chuang lo a ni. A pathumna chuan Bopa nupui hlui Mary chu tual thattu a ni thêm tih an han chhui zui ve leh ta a. Mahse, Bopa tha a nih lai khân Mary leh a fanu Nicole-i te hi hmun hranah an awm a. Mary hian ni hnih chhûng ngawt Bopa hi biak pawh tumin a lo call ve bawk si a. Bopa telephone receiver-ah Mary aw hi a lo inrecord thlap bawk nen, Mary chu Bopa thattu ni theiin an ring ta lo a, chhui zui pawh a ngai lo niin an hre ta a ni. Rilhmel zinga a tel tak loh hnu hian Mary chuan Police hnenah a pasal thattu ni awma a hriat chu a hrilh ve leh thung a. Mary sawi dan chuan a pasal hlui bawpa chu Police pakhat, James Nolan a nupui nen an inngaizawng a, an pa hriat loin hun an hmang dun fo a. Hei hi James-a chuan hrechhuakin bawpa hi a that ta nia rin thu a hrilh a, Police-te chuan James Nolan-a lam an hawi ve leh ta a ni. James Nolan-a hi pathin chhe tak mai, a thinrim tawh chuan khaweng a hmu lo an tih ang chi hi a lo ni ve bawk a. Police a nia thupek dawng hauh loha a silai a lo hmeh puah tawh avangin suspend lai mek a lo ni nghe nghe bawk a. Hengte ni vang hian Police te chuan beisei nasang tak nen James-a chu thu an zawt fia ve ta a ni. Mahse James awm dan te, an zawhna a chhan dan atang te hian James-a chu Bob-a thihnaah hian a inhnam hnawih theiin an hre lo a. Hei bakah hian test hrang hrang an neih hnu pawhin James-a hi a fihlim ta zel mai si a. James-a pawh hi rinhlelh zinga train an paih leh ta a ni. An mi rinhlelh apiangte an inhnam hnawih loh a, a lan zel tak avang hian Bopa thattu chhuina kawngah Police-te lu pawh a hai ta hle mai a. Engtiang a hmalak zui zel tur nge ni ang tih pawh ngaihtuah thiam har tak niin an tan kawng a ping ta riau a ni. Hetia bangbo taka Police ten Bopa thih dan an chhui zui mek lai hian a nupui hlui Mary erawh a nuam thei ang ber leh a changkang thei ang berin a ni tinnun a lo hmang chho ve mek thung a. A pasal hlui Bopa ro zawng zawng khawm tu a nih vangin Mary hi a hausa ta viau a ni. A ro khawm zawng zawng hi mi lian chan ve lai a tling a. A nuam tih ber party chu a la chhunzawm ta zel a, a duh apiang a lei a, a duh leh a zin a, nuam a tih dan berin a hun a hmang a ni. Hetih lai hian a fanu Nicole-i pawhin a nu ang thoin bawpa ro an khawm hi a lo hlimpui ve hle mai a. A nu ang thoin a ni pawh hian thil changkang ber ber leh man to ber ber a lei a. A nu hnung zuiin a bialpa Jim Bernstein-a nen zantin party na hmuna an kal ve ta zel bawk a. Bawpa thawrah telin an nufa hian nuam an lo tawl a ni ta ber mai a ni. Nicole-i bialpa Jim-a hi Hollywood star ropui nih tum in la changkang zet mai. Chapo ve ar, insawi thei ve thin tak, dawtsawi hreh hauh lo a nia, a thusawi hi a chan ve thu dik a ni phang em aw an tih ang chi kha a ni. Nicole-i hi a duh rum rut a, a Pathian lo chauh a ni ber. Nicole-i tan hian tih hreh a nei miah lo thung a, a sum nei ang angin Nicole-i duh zawng hi a lei sak mai thin a ni. A nu ang thoin Nicole-i hian thil man to tak tak lo chu a duh lo vangin, Gym-a sum neih pawhin tlin loh chin a lo nei ta a, hei hian gym-a chu sum dawnna hlawm tak, drugs zawrh lamah a hnuk lut ta nge nge a ni. Ruihhlo a zawrhna atanga sum tam tak a lak luh hnu hian gym-a pawhin Nicole-i chu a nupui atana duh thu sawiin anni pahnih pawh innei mai turin thu an tiam dun ta a ni. Bopa thir ṭaiin thla ruk lai a lo liam ve ta reng mai a, Mary leh a fanu Nicole-i leh a bialpa, Jima te chu hlim taka awmin zal lamah an la party luih luih reng a. Hetia hlim taka hun an hman lai hian Police te erawhin Bopa thi dan chu an la chhui zui ta reng thung a. Mahse Police te hian hmasawnna an hmu meuh lo. An beidawng lek lek tawh zawk a ni. Chutia beidawng taka an awm lai chuan tu tih hriat loh atangin phone call an dawng ta a. A rawn call-tu chuan Bopa Thihnaah hian Jim Bernstein-a chu a inhnam hnawih tih a rawn hrilh ta a ni. Jim Bernstein-a hi Mary fanu Nicole-i bialpa kha a ni. Beisei nasang tak nen Jim Bernstein-a chu thu zawh fia turin an han la ve leh ta a. Uluk takin zawhna hrang hrang an zawt a, an chim bu dawi kual bawk a. Mahse, Bernstein-a chuan Bopa chu vawi hnih, vawi thum vel a hmuh tawh thu leh thah a nih chungchangah engmah a hriat loh thu a sawi tlat thung a. Tin, Bawpa nupui hlui Mary chungchang an zawh pawhin hmeichhe fel tak a nih thu bakin a chhang duh lo a ni. Inpuang tur awma an hriat lo avangin Police te chuan an chhuah ve leh ta a. Mahse, Bernstein-a hian thu zep ruk neih tlatin an hre thung a. Thuneitute chuan Bernstein-a in dap theihna thupek lain a in an va dap sak ta a. Mahse, Bawpa tha a nih chungchang nena inkaihnawih tur thil engmah an hmu lo a. Hei vang hian tual thattu an zawnna kawngah Police te chuan harsatna an tawk leh a. Hmasawn harsa an ti ngei mai. Finfiahna tha tawk tak hmu lo mahse, Police te hian Bernstein-a che vel chu an mit thla ru reng thung a ni. Bernstein-a pawiin Police ten a rukin an en thla reng tih a hre thuai a. Hei tak hian a awm a ti nuam thei ta lo a. Amah chhawrtu Matt-a chu phone a biain sum avangin pawi nasa tak a khawih thu a hrilh a. Hei bakah hian Police-te chuan a thil tih an chhui chhuah tep tawh thu sawiin, a rilrua hah zia leh engtia a awm zui zel tur nge a nih a hriat loh thu leh Police kuta inpek mai a duh thu te a sawi a. Hei bakah hian he pawi khawih tur hian hmeichhe pakhatin sum tam tak a pek thu pawh a sawi tel bawk a. Mahse engpawhin nge a khawih a, hmeichhia chu tunge a hming tih erawh chiang takin a hrilh lo thung a ni. Matt-a chuan a thiam ang tawk a lo hnemin, a rang thei ang ber a inbe leh turin an inbiakna chu an ti tawp ta a. Inbiakna an nei zawh hnu hian Matt-a chuan Bernstein-a chanchin a hre zui ta lo a, a rawn be leh bawk lo a, a reh zui ta vawng vawng a ni. Hetih lai hian Mary khawsak dan chuan Police-te ngaih a ti tha lo thar ve leh thung a. Mary chuan a pasal hlui bawpa ro million chanvel lai a khawm. A hman dan velah police te ngaih a tha thei lo a ni. Pawisa tam tak nena a thlalak te, pawisa a ren loh zia te an hmuh hian Mary hian a pasal tha a nih chungchangah eng emaw tak zep ruk a nei tlat a hriatna leh rinna an nei ta a. A tira inhnam hnawih nei lo anga an ngaih an lo chhuah zelen tawh Mary chu uluk zawk a enthlak zai an rel ve leh ta thung a ni. Mary leh Bernstein-a te pahnih hi Bob-a tha a nih chung changah an thawk dun ngeiin an ring a. Mahse, finfiahna tha tak erawh an la nei rih thei lo thung. Finfiahna tha tak an la neih thei lo avang hian Bob-a thihna an chhui mek chu an han chawl rih leh det thung a. Chutian chawlh lai lawk lai tak, June ni sawmhnih leh pasarih, Sangha zakua sawmriat pakua chuan Los Angeles atanga mel sawmsarih vel a hla, Ventura, California ah mipa pakhat ruang chhar a ni ta a, he ruang hi a lo ṭawih nasat deuh tawh avangin a rim pawh a lo chhe tawh hle a, tunge a nih hriat nghal mai theih a ni rih lo. Vaneihthlak takin he mithi ruang hi a finger print an laksak thei hlauh thung a, tichuan lab a an enfiah hnu chuan an mi chhui mek Bernstein-a ruang a ni tih an finfiah thei ta a ni. Hetia an mi chhui mek leh enthlak mek a lo thi ve leh ta mai hi Police-te tan an thil chhui mekah harsatna lian tak a thleng leh ta. An mirin ber pakhat a thi leh ta si a, tunah chuan Bawpa thattu mai ni lovin Bawpa thattua an rinhlelh, Bernstein-a thattu an zawn tel a ngai ta a ni. An hna hau tak zual ta sauh mai. Tunah chuan Los Angeles Police-te chauh ni lovin Bernstein-a ruang an chharna hmun Ventura Police-te nen an thawk ho ta a. Chak zawkin he tualthahna pahniha inhnamhnawihte man chhuah ngei tumin ṭan an la dun ta a ni. Police te chu Bernstein-a inah kalin thil pawimawh hmuh tur an zawng a, a dawhkana address book dah chu hmuhin a address bu-a hming chuang zawng zawng te chu thu an zawt fiah tan ta a ni. Heng an thu zawh fiah zingah hian Bernstein-a chhawr thintu Matt-a pawh a tel a. Matt-a hian Bernstein-a nena a inbiak dan chu kim takin Police te a hrilh ta a, heta hmeichhe pakhat hming a sawi lan loh hi Mary ni ngeiin an hre ta a ni. Mahse Mary chu chuti mai a man thei a ni si lo. He tualthahnaah hian a inhnam hnawih ngei tih finfiahna an nei lo a, man ngawt theihna an la nei tlat lo a ni. Mary chu hlin ngei tumin Police te chuan hma an la ta a, Barnsi'n a thiante ho kohkawmin a malmalin kawmna te neiin thu an zawt fih a. Hetah hian Police te chuan mi pakhat chhui zui ngai an hriat belh leh ta a ni. Chu mi pakhat, Barnsi'n a thiante zawng zawngin a hming an lam rik tak chu Anne Hamley a ni. Barnstein-a thiante sawi dan chuan Barnstein-a hi hun rei tak Anne Hamley nen hian an khawsa dun a, hei bakah hian Mary thian tha tak a ni bawk a ni. Mary thian tha tak a ni tih an hriat phat atang hian Police-te beng a verh hle a, Anne hi a rang thei ang ber a thu zawh fiah a ngai niin an hre ta a ni. Reirial lovin Police-te chuan Anne-i chhuah inah an va len chilh ta a, Barnstein-a chanchinte an zawt a, Annie chuan, Branchina kha ka inah chuan a awm ve ngei ṭhin a, a rawn awm chhan ber pawh ruihhlo zuara a lo sum dawn ve ṭhin avang khan, ruihhlo zuara sum dawng lian zawkte lakah a nun a him lo a, a hriat avangin ka bulah a lo awm ta a ni, a ti. Hemi bakah hian Branchina chu a thi hma lawk khan a ina ṭawiin a inthiar chhuak a, chumi hnuah chuan a chanchin a hriat zui tawh loh thu thlengin Annie hian a sawi ta a ni. Annie hi zawhna hrang hrang an zawh chhunzawm zel a. An zawt thui tulh tulh a, a chhan dan a buai chho ta nak mai. A tawpah an thianpa pakhatin an thil tih dan zawng zawng leh Bawpa tha a nih theih nana ruahmanna an siam zawng zawng chu a puang tawh a, engmah zep a ngai tawh lo tia an chim burawi hnu chuan Anne chuan a tak emaw tiin an thil tih dan zawng zawng chu a puang ta a ni. Police te chuan hun rei tak atanga an thil hriat duh chu a tawpah chuan an hre ta a ni. Anne sawi dan chuan Bawpa leh Bansina te thihnaah hian Mary chu a hnar kaitu, rua hmanna engkim siam feltu a lo ni reng mai a. Kan sawi tak ang khan Mary hi changkang taka khawsak nuam ti mi, thil man to tak tak ngaina leh zan lama party luih luih nuam ti chi a ni a. Hei vang hian sum tam tak a hmuh theihna turin a pasal Bopa thih hma kum khat hma lam atang khan a pasal hlui tha dan remchang a lo zawng ru reng tawh a. Bar a an kalna ah te hian tlangval hrang hrang te chu a pasal that turin a thlem thin a. Tlangval tam tak a sawmhlawh tlin loh hnuah a fanu bialpa Barnslina hi a hmin thei ta a ni. Barnslinan a fanu Nicole-i a hmangaih zia leh duh zia hi Mary hian a hai lo a, hei tak hi remchangah a hmang zui ta a ni. Mary hian Barnslina chu dawt hrilhin, Bob-a chuan Nicole-i chu a pawng sual a, a ti duh dah thei hle niin a sawi a, hei tak hi Barnslina Nicole-i hmangaih em em tu tan chuan a naiin, Phu balak a duh ve ta a, pawisa tam tak a lo hlawh dawn bawk nen. Tichuan, Mary chuan Bob-a in chahbi a kawl lai chu Bernstein-a hnenah a pe a. Bernstein-a chuan Bob-a chu ama inchhungah ngei lo changin a luah silaiin a kap ta a ni. Bernstein-a na pasal hlui a thahsak hnu hian Mary chuan a pasal hlui ro a khawm a. A hausak phah hle a nih kha. Hun a lo liam zel a, Police ten Bob-a thattu an chhui chhunzawm zel a. A tawpah Bernstein-a chu an chhui thlen tak avangin Barn sin a awm a nuam ta lo a, a rilru a mang ang hle mai a. A rilru mang anna belh chha tur hian a hmangaih em em. Mary fanu Nicole-i chuan a lo ban zui ve bawk si a. A thil ti te puanga Police hnena in pek hial a duh ut ut a nih kha. Barn sin a awm dan lo thlir ru reng thintu Mary chuan an thuruk te puang mai thei dinhmunah Barn sin a chu a ding tih a hriat ve leh. Ani pawh kumkhua dah that tul a hriatna a nei zui ta a, tichuan ruahmanna a siam ta a ni. A thiannu kawm ngei em em, Annie chu sum lamah a harsat lai tak a lo ni bawk nen, Annie hnenah chuan Barnsley-na an thah theih chuan sum tam tak pek a tiam ta a. Sum lama harsatna lo tawk mek Annie chuan a bialpa leh mipa pakhat dang ruaiin Barnsley-na hi an that ta a ni. Finfiahna tha tawk tak an nei ta bawk a, Mary chu police ten an man ta nge nge a. Court an hruai a, Court chuan thiam loh a chan tir a, damchhung lung intang turin a chung thu a rel sak ta a ni. Mary sum duh luata a pasal hlui bawpa leh a fanu bialpa Bernstein-a te chuan an nun an chan phah ta a ni.